Jien qiegħed fil-kors tal-Art and Design, issa jiena ħa niffoka għal-linja ta' design u nixtieq li l-quddiem nispeċjalizza fl-Spatial Design. Qed nistudja Advanced Diploma Art and Design. Inħobb iktar l-arti imma d-design jidħol f'kollox, anke fiċ-ċeramika. Qiegħda nistudja biex nilħaq interior designer u għażilt fis-sena l-oħra għażilt textiles u wood. Għażilt textiles biex ikolli idea tad-drappijiet li għandek tqabbel u l-istess ħaġa għall-wood meta interior designer jkollu idea ta' kif għandu jaħdem il-wood u t-textiles flimkien. Nixtieq inkompli għal ceramics teacher jew xi ħaġa li tkompli maċ-ċeramika.

Il-kors jirrikredi bosta workshops, għanna ħafna, wood, metal, jewelry, textiles. Issa, ovvjament, kullħat jiffoka fuq l-linja tiegħu. Dawk li semmejt jiena huma dawk tal naħa tad-design, u minnhom kollha kelli esperjenza fihom kollha, però jiena xtaqt li nispeċjalizza fil-metall. Xtaqt li nispeċjalizza fil-medall u iktar milli hekk nistudjah sew għax jinteressani ħafna bħala materjal, ovvjament hemm iktar minn materjal wieħed, u narah tajjeb għal-linja tiegħi għax minħabba li rrid nilħaq interior designer, narah li ħa jgħinni ħafna qisu Biex nifhem ċertu għamara, ċertu kejl kif għandu jsir. Inni nistudja hekk mid-2018 bdejt fuq il-fashion biex nitgħallem iktar fuq id-drapijiet u dejjem interessatni il-moda. Kif lestejt il-fashion dħalt fuq art and design biex iktar niffoka fuq it-triq tiegħi li hija interior designing. Bħala libsa kont inspirata mill-Greek goddesses u bdejt infittex fuq il-Greek goddesses u fuq l-istil tal-Griegi u minn hemmhekk ħadt il-kuluri ta' Greċja li huma blu. Wara li ħadt l-inspirazzjoni bdejt niddiżinja fuq l-istili tagħhom u ħriġt bil-libsa li ħditt issa. Bħala materjal użajt l-Indian cloth u x-chiffon. Kif ukoll għamilt l-embroidery mal-kmiem biex turi iktar disinji li huma Griegi. Jiena l-iktar li nifoka fuqha hija l-wheel. Dit-teknika ta' throwing propja tissejjaħ. Eh, l-ewwel nibdew billi nifformaw ballun bit-tafal u white clay l-iktar li nuża. Hemm ħafna tipi ta' tafal oħra bħal stoneware u earthenware, imma bħalissa earthenware intfajt. Il-teknika hija li l-ewwel tittiċċentraħħa Billi ssabbata backyard rowing u mbagħad wara tibda tifforma u tafas bidejk b'żewġ idejn biex ġiba ċentrata kemm tista' u mbagħad tibda tiftaħ il-base u mbagħad tibda tella il-ġnub biex jiġi bħala cylinder u mbagħad tibda tagħmel ix-shape minn hemm. Minn cylinder tista' tagħmel kollox, minn bowl għal vażun,

Għandna bżonn l-ilma l-ħin kollu fuq il-wheel għax mingħajr ilma t-tafal jibda jeħel ma' jdejk u tibda anke tiġi taħraq wara ċertu ħin. Allura dejjem nużaw l-ilma ħalli tkun tista' tgħaddem aħjar. Imbagħad hemm it-teknika tal-hand building. Hand building nużaw l-istess clay imma nużaw qisu slip. Bażikament slip huwa tafal imħallat bl-ilma u nużaw qisu bħala kolla, il-kolla tat-tafal. Minn hand building tista' tagħmel kollox l-istess. Tista' tagħmel modelling, tista' tagħmel uċuħ, vażuni bħal wheel imma jkunu Iktar tidher li hija hand built. Hemm il-coiling technique, pinch pots, slab, hemm ħafna techniques differenti. Meta nużaw dik it-teknika noqgħdu attenti bl-air bubbles jew hekk għax meta tidħol ġol-forn tista' jew tikkrekkja jew tisplodi. Hemm ċertu Iddependi fuq ix-xogħol. L-ewwel oġġett li għamilt ġewwa dal-workshop huwa propju arloġġ. Dan huwa test piece, ġifieri mhuwiex propju l-final piece. U provajtu bħala prova biex nifhem il-kunċett ta' kif għandu jsir l-arloġġ. Ovvjament ma bqajtx ma' forma L-idea li naraw ċirku iżda għamilt forma aktar hekk abstract li qisha li tinteressa l-għajnejn. Eh, bħala kuluri xtaqt kuluri li mhumiex daqshekk komuni f'arloġġ għax qisu xi ħaġa dark sewda u addattajtu mat-tema ta' garax jaqbel iktar mal-metal workshop minħabba li huwa tal-metall u bqajt anka il-hands of clock qegħdin bil-metall. Infatti jaqgħu xi spanner u xi tools oħra li ssib ġewwa garax. Il-banketta l-ewwel kienet inspiration li nieħu inspiration minn Malta, minn hemmhekk imxej tal fuq il-Luzzu. Mill-Luzzu bdejt inħares il-kuluri tagħhom ħadd idea għal cubism ta' Picasso U ħadt l-inspiration ukoll ta' Mondrian, il-primary colors tagħhom. Hemm quote ta' Picasso li jgħid li nieħdu inspiration mit-tfal għax it-tfal jħażżu dak li jaraw. U ħadt inspiration ukoll li nagħmel Mondrian u Picasso flimkien, il-cubism u Mondrian. U minn hemmhekk ħadt l-idea tas-seating tagħha. Peress li Bizzu hija fuq il-baħar għamilt il-banketta bħala eh, beach stool li tista' tiġġorra kull imkien miegħek u bħala njam użajt il-beach wood ukoll. Għażilt il-beach wood għax huwa materjal b'saħħtu biex tieħdu l-baħar miegħek, bħala injam jekk jixxarrab bl-ilma ma ħa jirġielu xejn bħal ma jirġielu injam ieħor. il-firing tal-ċeramika titla' ħafna għolja. Ehm, l-inqas degrees li tista' hija 400 li huwa il-raku imma li nużaw bħal terrakotta li il-Maltin ħafna minnhom jużaw jitla' 900 degrees. Mbagħad hemm il-porcelain l-iktar wieħed għoli jitla' fuq 2000 degrees. Namlu firing darbtejn jew anka tliet darbit, jiddependi kemm jitla' temperatura. Mal-ewwel firing naslu sal-kulur bażikament tat-tafal jiġi minn clay jiġi solid u mbagħad nigglejżjawh u joħroġ il-kulur.

ħġieġ imħallat b'ħafna kimiki differenti imma l-main sors huwa eh, silika, sand huwa ħġieġ, trap, u mħallat bl-ilma. Ġieli nużaw il-glazing noverlappjawhom jekk ħan użaw il-blu u l-isfar, ovvjament ħajġi aħdar, imma l-aħdar li joħroġ mit-teknik tal-glazing eh, jista' jkun joħorġu il-bubbles jew inkella jiġi ttiekk u jibda jisu jinġibed minn ma' xulxin. Inkella jista' jekk tam iżidlu ħafna l-ilma jiġi ħafna watery u jiġi aktar matt jisu bħal water colors vera jiġi translucent. Ġewwa workshop, bħal kull workshop ieħor għandu il-health and safety tiegħu. Eh, sa over overall bil-forsi li tkollok fil-workshop għaliex inti ma tiġ li tagħmel ħsara l-ħwejjeġ tiegħek. Forsi tqatta jew tħammeġ il-ħwejjeġ minħabba li hawn ħafna żeba' Il-ħadid huwa materjal li jaqta' minnu nnifsu. Kull magna għandha il-health and safety tagħha. L-ewwel ħaġa hija li f'kull magna għandha s-safety hazard u s-circuit breaker li ssibu viċin l-iswiċċ li tagħmel l-on u l-off, ġifieri li tixgħel u titfi. Dan hu qiegħed hemmhekk biex pereżempju għal mod tal-kelma tinqabadlek il-komma fil-magna jew pereżempju teħillek il-magna u tkun ħa jiġri xi ħsara. Inti sempliċement tagħfas is-circuit breaker u jekk ikun hemm xi ħadd fil-viċinanza tiegħek jista' jagħfasulek hu u tieqaf mill-ewwel, ġifieri bħala safety vera easy biex tifhmu u mhijiex komplikata. Issa ovvjament pereżempju bħal meta ngħidu qed tuża il-grinder dak mhuwiex magna li hija minnha nnifisha, dak trid iżżommu inti. Trid tipproteġi għajnejk, tipproteġi l-ħwejjeġ u ovvjament

jekk inti tkun qed tiweldja titilbes iktar milli daqs li kieku jgħad tiġri biss fil-workshop, titilbes ingwanti, mask Klieb, tgħidilhom li ma jistgħux iħarsu lejn il-welding għax ovvjament ħsara għall-għajnejn. Pereżempju jekk ħa tuża magni trid tiċċekkja li għandek il-cutting oil jaħdem żgur. Allura hemm ħafna affarijiet li toqgħod attent, però mentri fil-verità dawn huma diġà lesti, ġifieri inti iktar meta ma jkunux qed jiġru l-iktar li għandek

Hawnhekk l-MCAST dejjem nagħtu ħafna importanzja għall-lat eh, vocational tal-korsijiet li nagħmlu ġifieri output biex ikollhom xogħol wara li ilestu minn hawn. Peress li għandna ħafna livelli nippruvaw il-lower levels il-one sa three u l-one sal-four ikunu daqsxejn iktar fuq techniques, fuq l-att vokazzjonali u ċ-ċeramika interessanti ħafna f'dan l-aspett. għax għandek ħafna technical skills li sa level 4 nippruvaw nippuxjaw dawk it-techniques u l-skill set biex ikunu jistgħu jaħdmu f'ċertu xogħlijiet. Imma fl-istess ħin hemm dejjem din l-idea tal l-innovazzjoni, speċjalment xogħol kreattiv, artiġġanali li jekk dejjem nibqgħu nagħmlu affarijiet li kienu jagħmlu dejjem fil-passat, Ma tantx ikun hemm innovazzjoni, is-suq qisu jitlef daqsxejn l-interess ukoll. Nispiċċaw dejjem inbiegħu l-istess affarijiet. U l-idea li jiena nħobb nippuxja ħafna hija li nikkombinaw l-idea tal-fine art u l-craft fl-istess ħin. Ġifieri sal-level four li huwa l-kors jismu Art and Design, tibqa' daqsxejn iktar fl-isfera tal-crafts. Imma mbagħad jekk jixtiequ jkomplu jistgħu jkomplu fuq degree tal-Fine Arts li fil-fatt il-workshop taċ-ċeramika taqa' fuq Fine Arts meta naslu għad-degree level u meta nikkombinaw dawk il-ġiex affarijiet skill set vera tajjeb u l-innovazzjoni tal-Fine Arts Naħseb li jkun hemm range sabiħa tal-istudent li jekk jixtieq ikollu x-xogħol tiegħu ehm, iktar kreattiv, iktar forsi astratt fil-kunċetti jista' jagħmilhom. Imma fl-istess ħin jekk għandu bżonn li ħafna mill-istudenti tagħna jkollhom bżonn isibu xogħol jew impieg, ehm, ikollhom l-iskill set imma fl-istess ħin dejjem iktar innovattiv milli jekk inkunu apprentistat biss li dejjem nirrepetu x'sar qabel u naħseb issa il-ħajja kif inhi dejjem irridu nsibu dak il-bilanċ li nkunu innovattivi fix-xogħol li noħorġu u

Qattajt linja l-ammont li kelli bżonn fuq l-Universal Machine. Dik tintuża biex taqta' l-injama aħjar milli taqta' bis-serrieq. Għandek in-knob biex iddawwar id-disk ħalli tkun iktar preċiż mal-linji tkun immarkajt fuq l-injama u timxi minn fuqha u tista' tissukka id-disk ħalli ma tkunx tiċċaqlaqlek jew tista' taħrablek minn idejk. U mbagħad użajt iċ-ċana biex innaddaf l-injama. Għamilt il-forom użajt il-benza.

Timxi mal-linja bil-benzo. U wara użajt il-belt sander biex tnaddaf l-injama milli tħallilek is-snien tal-benzo. Użajt id-drill biex nagħmel il-boltijiet tal-istul biex tkun kapaċi tingħalaq u tinfetaħ U wkoll biex is-seat inkidur tagħha użajt id-drill u użajt id-dowels ukoll. Bħala seating użajt il-ħabel tal-makramè għax il-ħabel tal-baħar huwa wisq oħxon u iebes biex tużah għax huwa magħmul għall-baħar. Allura ddeċidejt li naħdem fuq il-makramè għax huwa s-simili tiegħu. Użajt il-ħabel ta' makrame abjad u użajt it-tie-dye biex nagħmel kuluri li kelli bżonn li huwa l-blu, l-aħmar u l-isfar. Dawwart il-ħabel madwar is-sit tal-banketta li kien fuq l-injam u mbagħad qgħadt jistni nuża l-weaving biex il-kuluri jidħlu ġo xulxin. Kif lestejtha il-qiegħ tajtu biex il-banketta s-seating tagħha jkun jista' jidħol fuq l-injama. Użajt l-akstru tas-sufanijiet biex ikun kapaċi tpoġġi fuqu. Fil-livell tad-diploma kelli t-tema ta' kuntrast bħala proġett. Issa din hija tal-ewwel semester, ġifieri mhijiex il-proprju final piece. Jiena għamilt kuntrast kemm fil-materjal kif ukoll fil-kuluri. Fil-materjal għamiltu billi daħħalt workshop ieħor li huwa tad-design ukoll u huwa l-wood workshop u għamilt ġiex partijiet qisu livelli tal-wood. Użajt it-torn għal biċċiet t'isfel u l-bqija kollox maħdum bl-idejn, ovvjament makkinarji bħall-giljottina biex jifformaw il-petali. Mid-dehra tagħha tidher li qisha forma ta' fjura, mentri fil-verità hi mhijiex għax hija xi ħaġa abstract. Bħala tema hija kontrast, daħħalt kulur iswed u kulur aħmar li wieħed huwa bright colour u l-ieħor ovvjament huwa dark u biex nuri d-depth tal-petal u Kontrast qisu fit-tarf tagħhom użajt abjad u iswed u għamilt layer minnhom bil-petal tal-injam biex nuri kemm kontrast ukoll apparti fil-base u fil-forma kif ukoll fil-layers tal-forma tal-fjuri. Iktar inspiratni l-baħar u rrid nagħmel affarijiet astratti. L-ewwel bdejt b'korals u mbagħad wara mxejt b'mewġ, minn mewġ bqajt nastratta ruħi. Daw ix-xogħlijiet użajt kollox fuq il-wheel, ma użajt xejn hand building. L-ewwel bdejt billi għamilt il-bass u mbagħad wara bdejt nagħmel biċċiet oħra biex jidħlu ġo xulxin. Issa għamiltha detachable għax ridt niddaħħal naqa' design fiha wkoll u kelli noqgħod attenta fuq ix-shrink rate u hekk għax it-tafal fil-forn jixrinkjaw 1 centimeter minn kullimkien. dat-tip ta' tafal. Għamilt dasset tat-te. L-ewwel bdejt fuq il-wheel u għamilt ix-shape tal-vażu. Ma tqilib ta' rasa l-isfer u għamilt il-footering jgħidula. Użajt il-carving tools biex nitrimja hawnhekk u nagħmel il-footering. Din nużawha biex Meta titfagħ oġġett fuq xi mejda jew hekk, ma joqgħodx ixxengel jew joqgħod jiwobilja, bażikament. U mbagħad użajt il-caliper nikkalkula hawnhekk u l-shrink rate li hija 1 centimeter u nagħmel latu separat b'dawk l-istess measurements biex jidħlu ġo xulxin.

L-aħħar oġġett li għamilt ġo dan il-workshop huwa propju banketta. Il-banketta għandha teknika naqra stramba li forsi ma tantx tara, hija tensegriti isa structure in a way. Issa din l-istul, banketta, ovvjament Poġġi fuq hawn fuq u ma taqax bik permezz li għandek dan il-kors ta' fin-nofs li qisu huwa t-toqol ta' kollox li iżomm il-weight tal-persuna, tal-oġġett li jkollok fuq in-naħa ta' fuq. U għandek dawk tat-truf hawn erbgħa li qegħdin iżommu l-bilanċ ħalli jekk forsi l-persuna qed tmur 'il quddiem jew tersaq lura, il-bilanċ ħa jżomm permezz tal-erbgħa li hawn fit-truf. Bħala materjal użajt l-injam, erġajt u l-metall. Narahom jaħdmu ħafna flimkien bħala materjali għaliex qishom wieħed jidħol ġa l-ieħor u apparti minn hekk fl-għamara li ssib id-dar il-maġġoranza qisha komuni li jkollok metall u injam u għamiltha daw il-ġiex qishom kuluri li żammejt in-natural tagħhom biex qisni apparti li użajthom flimkien Xorta żammejthom element separati, pereżempju il-hollow sections ħallejthom il-kulur tagħhom naturali kif ukoll l-injam ħallejtu ġifieri ma sbaħtux jien naf abjad, iswed, whatever, ridt li kollox jibqa' kif inhu biex jidher x'inhuwa l-materjal. biċċa mill-proċess li kelli nagħmel waqt li bdejt nipproduċi dil-banketta hija li nsib propju l-angoli li huma eżatt. Ovvjament hi trid tiġi preċiża għax jekk ma tkunx preċiża mhijiex ħa taħdem bħala struttura u l-angoli propja huma 90. Issa ovvjament 90 hija faċli biex issibha bħala angle, imma ovvjament inti fil-metall ma tistax tgħid għandi di l-ħadida u ħa nagħmilha 90. Trid l-ewwel taqsamha minn nofs iġġibha 45 u mbagħad bil-welding u hekk ovvjament bis-sħana tista' tiċkienlek, forsi tikber, allura ovvjament Dejjem trid tibqa' għaddej sakemm fl-aħħar ikollok dik il-propja kif tixtieq inti. Bħala proġett dis-sena nixtieq naħdem fuq side table li hija ispirata mill-Art Deco. Dis-side table nixtieq nużaha biex tkun bħala bar table. Dis-sin li għandha huma linji vertikali u horizontali nixtieq nagħmel test pieces li huma prova qabel ma tagħmilhom fuq il-final piece ta' kif għandhom jiġu u kif għandhom jeħlu flimkien. Wieħed mill-proġetti li għandi fil-futur u li diġà bdejt ix-xogħol fuqu huwa li ħa nagħmel em, bedside table, komodina. Issa din il-bedside table ħa tkun b'differenza li mhijiex mill-komuni li tara. Pereżempju, normalment tkun forma ta' kaxxa biex nieħdu l-basic tagħha u jkollha l-ċiċen. Jiena dawwartha bil-mod tiegħi u ħa nipproduċiha billi tkun ikollha base ċatt, forma issa hollow section jew round sections whatever, u jkollha l-lampa fuq in-naħa ta' fuq diġà minnha u jkollha l-mejda biss. Ġifieri mhix forma ta' kaxxa, hi mhijiex xi ħaġa li ħassib komuni imma fil-verità għandha qisu użu iktar aħjar minn normali għax Il-lampa diġa qiegħda hemmhekk minnha għandek l-area fejn jisserraħ l-affarijiet u qisu għandek affarijiet iktar ċtar apparti minn hekk hija iktar attratijenti għall-għajnejn.

Astratti, qishom it-tnejn li huma, irid ikollok bilanċ. Jew ħa tmur astratt ħafna, jew inkella tmur normali ngħidilha. Imma jiena nkun irrid qisni f'session nipprova nagħmel immur astratt u mbagħad nerġa' jisni nikkalma u nerġa' mmur